Hemmäňize salam dostlar Baýajakmy gepleşigimize hoş geldiňiz. Näme üçin Baýajakmy adyny täze goýduk? Näme üçin Baýajak düşündireýin size gysgaça. Indi nesip bolsa geljekde uly bir sponsorlar alyp bilsek ulurak pul goýmak niýetim bar we şoň üçin ýeňiji ulurak pul gazanar diýip niýetim bar. Şoň üçinem Baýajakmy? Ýagny şeýle at goýduk. Şertleri azajyk üýtgetdim. Indi öňki ýaly her bilen soraga her kime, agzalaryň hersine pul beremok. Indi soraglaryň içinde, diýeli bäş sany sorag bersem, bäş sany, şoň üçin-de haýsy iň köp jogap berip bilse, diýeli biri dört soraga jogap berdi, galanlaram dörtden az berdi. Şony täzeden efire alýan we şoňa täzeden soraglary berýän we her bilen soragyna ýüz manat Sowgat edýän, şeýle diýeli, ýüz manat baýragy bolýar. Her bilen soragyna, şeýleräk. Salam aleýkum.
Näme brat? Şükür ýagşy, sen näle? Ço ty biz energiýa zordan gepleýäň. Gowy gowy Hudaýa şükür. Düşünmedim näme diýýän. Janyň sag. Türkmen baýdagymyz arkaňda, kak paložno.
Krasawçik, krasawçik. Gysgaça özüň barada aýdyp ber. Men Ybraýym Atyjanow, aslym daş boldy, ýöne Aşgabatda ýaşaýan, e, Rossiýada Piterde okaýan, üçünji kurs. Näçinji ýyl?
Bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýyl. Tüweleme, tüweleme.
Ybraýym, Iba, başlalymy onda? Näme başlalyň, ine, gelsin soraglar.
Birinji soragymyz. Afrikanyň iň uly adasy. Materik.
Materik. Afrikanyň iň uly adasy. Tak. Näme-de? Şuny bilmeseň bolma. Sen mam aşk geografiýa mugallymda. Goý.
Iniň gaty kära muň üçin wara.
Beh. Öň bilýärdim. Mala geçäýsene. Wagtal oturma. Geçdik.
Madagaskar. Ine teswirleri ýapyp ýetişmedim teswirlerde ýazypdyr men ýapaýyn wara şuny. Madagaskar bilýärdim ha. Bilä. Adagaskar diýip ýazypdy biri. Aýne şo.
Madagaskar. Boldy. Dowam etdik yzyna. Ikinji sorag. Dünýäde iň köp suwly derýa haýsy? Bu-da geografiýa degişli bolup biler. Suwluk derýa.
Hawa, iň köp suwly, ýagny basseýni iň uly bolan derýa.
Nil.
Nil, aslynda iň uzyn derýa. Iň köp suwly derýa, Amazon. Amazon. Hä. Iň köp şahajykly, iň köp uly Amazonka Braziliýada. Tak. Üçünji ýer.

Awstraliýa. Tak.
Ondan
Afrika. Mhm. Aziýa.
Ýewraziýa diýeli. Ýewraziýa diýip geçýär-de.
Ýewropa. Ýok.
Ýewraziýa ikisi bir. Günorta Amerika. Ýeş takwe.
Ondan Günbatar Amerika. Hawa. Ondan. Soňky.
Antraktida. Bildiň. Alty. Dogry. Gutlaýaryn diýýär. Geldik azajyk taryhy soraglarymyza we sport soraglarymyza. Taryhy sorag we sport sorag. Birinji Olimpiada oýunlary nirde geçirildi?
Rimde öten.
Meňzeş. Ýöne däl.
Gresiýadan.
Gresiýada geçirildi. Afinda. Afinda. Iki sorag bildiň paka. Geldik bäşinji soragymyza. Bäşinji sorag kak položim türkmen biziň türkmenimize degişli ýa taryhymyza ýa. Ölmese wagtynda.
Na.
Ops bolmaz.
Türkmen taryhyndan hiç hili tagta oturman öz hökümini ýöreden şa kim? Ýekeje şa. Tagta hiç oturman öz hökümini ýöretdi.
Tagta oturman öz hökümini Näçe sekunt bar? Biraz pikirleneliň.
Bäş sekuntyň bar ýenem. Men şony aýtjak ýaly bolýan, ştob sizi tolgundyrmamak üçin.
Tak. Näme biläýmedimi?
Bilmeseňem häzirki ýeňijiň puluny tölemeli bolýaň, oňa görä. Ýa ony tölärin.
Ýa oýun edýän şu çür şu. Degişýän. Bil. Jelaleddin. Men burun. Men burun. Jebal edin. Ýekeje şa tagta oturman hökmüni sürdüren, Çingiz hana garşy söweşen. Surat ýazmyş. Aa.
Efir alaňda simboli kamera zat kelläňe gelýär awtomaşiski beýin başgaça işleýär tolunyp başlaýar. Näçe spakoýny bolsaňam o zat bolýar. Men näçe kameranyň öňüne çyksamam mende de baş o zat. Düşündiň? Tolgun tolgun wagtynda ýaly bar. Emma sen bir ýan ýa aljyrak diýdi.
Bit olsun.
Spasibo, e, minnetdar köp köp. Ama goşlaryň üçin, e, şeýle interesni gep gürünler bolan üçin. Indikilerde görüşýänçäk, özüňe gowy seret. Akylja bol diýen saňa. Saglygyň. Yes.
Ýene bir gezek salam aleýkum. Waleýkim ibo sen görneňok. Vsyo girdiň normalny gül ýaljak. Normalmy?
Gül ýaljak ibo gül ýaljak. Onda näme ibo 100 manatdan utasyň gelýärmi? Näme başsalany?
Başlaly onda. Daway. Bolmasyn. Geografiýa bermäýin hä? Ýa basyp berme. Bilenim bilerin.
Ýere iň ýakyn ýyldyz haýsy ýyldyz? Ýere iň ýakyn ýyldyz. Gün.
Ýere iň ýakyn ýyldyz.
Tak.

Geografiýa iň aňsady how. Afrikanyň iň uly döwledi haýsy döwlet? Alžir mi?
Toçny jogap ber. Şumy diýme, şu diý.
Alžir.
Toçny jogabyň. Toşun. Men aljyratjak boldum-da şo. Toşun jogap ber diýdim, eý diýdim, beýdim. Dogry, aljyr. 100 manadyň bar. 100 man. 100 manat bar. 100 manda muňa bir zat çykaryp beren men.
Dowam etdik. Şahmat oýnalýan tagtajygynda näçe sany kwadrat bar? Näçe sany dörtburç bar?
Şahmatda mı?
Ýa bak. Tagtajygynda.

Şahmat kwadratynyň ýüzünde näçe sany, to ýest tagtajygynyň ýüzünde näçe sany kwadrat bar?
Dört ýüz kyrkmy? Dört ýüz kyrk.
Ýok, bilmediň. Altmyş dört sany kwadrat bar.
Kwadrat ýeriň püleýini al. Men gyn soraglar berýän a şto pul berjekkä bolýan a düşünýäňmi. Boldy boldy ýa ýa ondan geçer.
Biziň planetamyzda näçe sany umman bar, okean? Okean.
Kitapdaky okanymyz bu at däl eýýäm başga. Üýtgedildi.
Kitapda okanymyzda başga ty şu at başga. Kitapda bu okamyzda näçe sany umman bar diýip geçdik. Näçe sany okean bar diýip geçdik.
Hind okeany, Ýuwaş okean, soň
Atlantik.
Atlantik. Ýeşe. Barmy başga? Pornomy näçe üçüsi bar?
Biz kitapda okanymyzda Bilmeýän bil.
Ýöne sana turat. Hawa, ştob e, e, eneň gören wagty gowy edip käýersin-dä, şo niýet şo-da, düşündiňmi?
Ýöne görübe görerle, ýöne ýederle, meňem YouTube kanal.
Ýo, oýun edýän-ä, şuçu degişýän. Tak. Biziň planetamyzda biz kitap okanymyzda dört sanak bardy Hawa, dört sanak. Demirgazyk. Demirgazyk, Dikeçýatik, Umman, Ýuwaş, Atlantik we Indiski okean dikeçýatygy, dogrumy, Hind okeany we täze goşulan Ýužny okean, bäşinji oba, Gün orta okeany. Gün orta okeany. Hawa, täze goşulypdyr şu. Be. Tüweleme.
Tapýaryn. Tak, seret, ýekeje soragy bildiň-dä. Bolýa, men aslynda saňa bäş sany sorag eýýäm berdim öýdýän, ýalňyşmasam. Çytym bermediň?
Dört, dört ýa bäş ýördim şu wagt. Gel ýene men saňa bir sorag bereýin. Ýene bir saňa owa, ýene bir moment bolsun-da, ýene ýüz manat gazanmana şans bolsun diýeli. Grek dilindäki kometa sözi türkmen dilinde nämäni aňlatýar? Komenta.
Kometa. Kometa. Hawa, aýdymam bady-da ulanýarlar-a kometa diýip.
Kometa. Grek dilindäki.
Grek dilinden gelip çykan bir söz kometa. Şo türkmen dilinde nämäni aňlatýar?
Raketa.
Türkmen dilinde kometa diýen söz guýrukly ýyldyz diýmegi aňlatýar. Rakgaty da şu. Sakamete çal. Ona guyruk katak gidiyor da gidenden ne?
Şeylerek soraglarını berdim ve e, İbrahim dostumuz bir soragymyza cevap berip bildi. 100 manat kazancı oldu. Bu gezek gat gowy tutdum. Geçen gezek yaman geçen gezek köp pula düşdüm bu gezek gowy tutdum da. Ýekeje. Ybraýym, köp köp sag bol, köp köp minnetdar goşulanyň üçin. Sen sag bol köp köp. Şeýle aktiwny boluň, gülüşmek, degişmek. Ýaş wagtymyz paka wazmožnost barka, paka çaga ýokka, paka çuga ýokka, problemalar ýokka, meseleler ýokka, gülüşeli, degişeli. Dogry aýtýaň.
Hemme türkmenlerimize, hemme özümiziňkilere salam aýt, özüňe gowja seret, okuw tamam gutar. Sag boluň, sizem sag boluň. Saglygyňyz, saglyk görşeliň.
Görşeris. Dostlar, gepleşigimiz şeýleräk boldy. Gepleşigimize goşulan dostlarymyzam gyzykly-gyzykly dostlarymyz boldy. Göreniňiz üçin soňuna çenli hemmäňize sag boluň, minnetdarlygymy bildirýän. Gepleşige goşulmak üçin meň Instagram kanalyma, Mediatyma, onnoň meň YouTube kanalyma, Atys kanala we Mediatyma